Tiri kufambira mberi nezvirongwa zvenyu. Nhasi tiri pachitsauko 12 chebhuku raZvirevo. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Uh, chitsauko 12 zvakare chinotaura pamusoro pemashoko and then chotaura pamusoro pezviito chotaura pamusoro peramangwana words deeds and destiny ndo zviri pachitsauko chino ichi uh, shoko ramwari rinoti unoda kurayirwa unoda zivo asi unovenga kurayirwa ibenzi chirungu chobva chatoti is, is, is what foolish stupid ndo chirungu chataurwa um, pane vanhu vakawanda vasingadi kukorektwa correction haadi kutsiurwa havadi Hey, na ndidi munhu ano ah, imimi ndi munogona here kwanzi ya stupid kureva kuti uri benzi zvinokosha kuti utsiurike kutsiurwa kwakanaka vanhu vamwari kwanzi munhu wakanaka uchawa, uh, eh, uchawana nyasha kuna jehovha asi uchapa mhosva munhu una mano akaipa mazviona ka izvo um, rega ndimanye pavhesi 4 ndoenda pa10 pa11 zvimwe zviripo tinogona kuzozvitarisa tokurukura kuti iwo abatwa nechipi e, shoko ramwari rinoti mukadzi unoita zvakanaka ikorona yemurume wake hei asi unonyadzisa wakaita sewakavora pamafupa ake iyi yakakorai mukadzi unoita zvakanaka ikorona maona kuti korona uh, you know that crown kureva kuti murume pane achifamba and crown inoonekwa pamusoro ka kureva kuti murume pane achifamba anogona kufumuka nokuda kwekuipa kwemukadzi kana kuita chimiro kwacho nokuda kwemudzimai or vice versa even murume eh, paanenge achifambawo you know mukadzi paanenge achifamba nekuda kwekuti murume wake akafumuka iye anenge akafumuka hausitambozoona kuti unofamba panzi uite sewakashama as if vanhu vese vanoziva zvinhu zviri kuitika muupenyu hwako you see now ndozvokutaurwa panapa kuti mhai ivei korona kwete yemhinzwa pamusoro pemurume unoziva kuti murume kana akayanikwa pavanhu anoshorwa pavanhu even pachechi akataura point mai vanoitsikirira you know zvinoita kuti murume ashayiwa chimiro pavanhu kana zvakadaro kwanzi zvofa nemafupa akaora vhesi 10 wakarurama une hanya neupenyu bwechipfuwo eh, chake Asi tsitsi dzowakaipa ihasha. Nyaya yeutsinye kuzvunhu dzingava mombe kana imbwa pamba. Munhu anokava imbwa ichinowira uko, munhu anokava kiti ichinowira uko. Mombe dzinosungwa kusvika yabuda rurimi kusvika zuva chivira, hadzifuri dzinongofudzikwa pa aa ngatirege kuita utsinye nezvipfuwo ndozviri kutaurwa panapa. Kana Mwari ane hanya nemombe koti vanhu Pane vamwe vanhu vane utsinye nevanhu chaiwo. Mazvinzwa panapa kwanzi asi uh, tsitsi dzewakaipa ihasha. Kureva kuti ana aitoti ndaita tsitsi ipapa nokuda kwehasha dzenenge anadzo. Verse 11 unorima munda wake uchava nezvokudya zvizhinji asi unotevera zvisina maturo unoshayiwa njere kushanda Tagara chitaura nyaya vhesi ya 16 kutsamwa kwebenzi kunozikamwa pakarepo asi munhu wakachenjera unovanza kunyadziswa kwake mazvoona kuti nyaya yekutsamwa unoda kuchenjererwa wakaipa haakatongorwirwi uh, wirwi wakarurama haangatongowirwi nechakaipa asi vakaipa vachazadzwa nezvakashata Ruoko uh, rwusino usimbe ruchabata ushe, asi vane usimbe vachabatiswa chibharo. Iyo ivhesi ya24. Vhesi ya27 kwanzi simbe haibati mhuka yayamutsa, asi kusava neusimbe ifuma yemunhu. Panzira yevakarurama ndipo pano upenyu kwaanoenda hakuno rufu nyaya yekushanda yataurwa ichataurwazve ah, mhuka yawamutsa kurava kuti nyaya yauri kutanga iyi kana kuti yazvemadomasi chimbomira zvimwe zvese mhanyisa iyoyo yawamutsa tinobata kwese kwese ndodambudziko mhanyisa yawamutsa zvino ukamhanyisai wobva one pamuka iri papa womhanyisai iyi yanga yotonetakai saka zvauri kufamba nazvo famba nelaini rako iroro mwari anokukomborera inzwai umwe murimi anoti hapana chatinorima muminda medu chisingaitisi mari ukakuti mapoteto ndoakuita wobva wafutsira ningi e, matomatisi ma, ma warimira pasi orima mapoteto kanzi a ah, e, ningi onyeni womhanya kuonyeni ha ah, chawamutsa mhanya naitsotsvo kana kuri kunamata mhanya nekunamata Mwari uchakubatsira pakupedzisira. Ishe tomutendai mubatsirewo eh, moyo yedu tirambire pane zvatenge tadzidziswa kuti tigove vakachenjera mangwana. Tibviseiwo usimbe tirege kuva vanhu vanozopfeka madhumbu vana vedu vagorega kusekwa mukati memigwagwa ivaiwo nemadzimai nevarume tirege kuva vanhu vakafumuka pameso pevamwe muzita rajesu tanamata amen